Wetin how you and Godwin take relate when you say as your papa spirit strong to kill to make money? E don cast, last last, na everybody go chop breakfast. na wa o for people nowadays abi children our youth our youth wetin e dey happen people Abeg me I first welcome my beautiful people my naija my naija daughter people thank you all for always stopping by for always supporting una girl una daughter una sister I appreciate every one of una my people I bring this news come out this uh thing I no know whether una don see am oo this guy wey he wan use him papa hey God oo bible really talk am say end time end time na end time we really dey oo.

This native doctor, God go bless am o. Yes, I will pray. But when e for fit handle this guy, if na some, e no concern them, they will say na their job. They go even see say small pikin go wan dey use im mama, person wan dey use im mama take dey do ritual, they go accept am. But this man, this man wey God go go in fact go bless, when e come see say this guy wan use im papa do money, My people person just open mouth your papa your wey which maybe maybe na all those kind child wey him mama go go carry belle give man for where he sit down because I dey imagine because I first get father before I first be I first get father as I dey now I dey miss my dad me daddy daddy may you so rest in peace na him person wan carry father Ah, my pipu, I tears. I sey abi no be im biological father? You know sey many tins, I even see one news wey my oga send for me wen um pesin um im pikin, no be dat one I dey tok, go give anoda. Make I just leave dat one. Na all dose kain children dey get dat kain mind. to fit take do something I no sure sey person um my people this one shock me you know wetin dem sey e shocktalize me you just fit open mouth sey you wan kill your papa after your papa no let you um him papa no let am kill come sey e wan kill him friend dem come ask am sey wetin be your friend name him surname sey e no know am page no school no work no business. work? You no go learn hand work, you wan use your papa take make money, you wan ride lamborghini abi you wan ride um you wan use your papa blood, I no sure sey dat man na your your your biological father, I pray make dem go do test because if na your biological father where is de blood, where is de love. Where is that smile you and your father smile together? When you and your when your father go tell you say my son, when the praise when your son dey your, your father dey praise you, where is those love? Sometimes I go sit down and say ah I go dey imagine my father smile, just my father smile I go dey imagine am my people um sometimes I imagine my father smile. I don be I don old I don still mature I don be adult I don be mother but e say those thing where the love where the love of father where the love of mother you wan use your father my people I just dey break down just now I hold myself because I remember my dad and my dad was so tough I love my dad many of fox dat guide na wen my dad give us e still dey in me e still dey all of us. Where is dis boy now where is de father love abeg my purpose of always bringing those videos out here is to tell us and am still telling myself show your child love. I think I dey I feel pain, I cry when I remember my dad smile, my dad talk, my dad doing. Sometimes my father so we go dey talk, he go say um na my daughter get laugh, she can smile, my daughter can smile. Those things go dey e go dey spark for my head, I go dey miss my dad, I go dey cry. Dis guy wan kill im own father. to show sey no be real father. The reason why I bring dis news come out, please guys be very careful, give birth to children wey you know sey you fit take care of and if you be lady, man wey give you belle because all those things still dey affect, give the father dia children so dat di innocent men no dey use dia head take dey collect wetin dem no sow, wetin dem no need, wetin dem no do. And if you be man out there, take care of your child di way he or she will grow, show dem love, stand by dem.

Smile with your children, I dey imagine my father smile, I dey imagine my father talk though he is not more. Let those things be dwell in your children's mind. I use God because see this child, some things dey wey I go love to do those things I make am I dey call him but my dad if he stay one day no hear he go call me where is those love I love my dad I love my mom where is those love please if you are out there show your children love if you be woman you know say pikin wey you give another man go give am to him biological father so that make he no go use caterpillar ehen Make e no go use di innocent man because our women now ehn, I beg let be very careful wetin you know sey dem no do your son no do anoda pesin son, wetin you know sey dem no do your broda no do anoda pesin broda, I use God I go leave una as dis native doctor take handle dis guy my talk don over too much me I leave una I go see una in my next video.